Tēnā koe Te Aute. Kia ora tātou. Tēnā tātou i tēnei rangi mokopuna, i tēnei rangi pai huarere. E ai ki ngā kōrero, kotahi rau tāngata noa i whakahoki kōrero mai me te kī mai, āe mārika ko te haere mai au ki tēnei hui. Ā, e titiro ana au ki tō tātou whare, ko tātou tēnei e noho apiapi mai nei, e noho āmī mai nei, te karapīpiti mai nei ki tō tātou whare, e kore pea taea te aro, ā, te aha, tā te mea, kua arohanui ki te tangata, te ingoa o te whare. E arohanui atu ana ki a tātou, koutou katoa kua pae mai, nau mai ki tēnei takiwā, nau mai ki tēnei marae, Nau mai ki tō tātou whare e tūtakotako ana i te rā nei, nau mai ki tēnei hapori toa ki te Pereihūtupōro Rīki. Ko te kaupapa ia, nāna tātou i pahere kotahi te ata nei, he whakarewa i te wiki, whakanui, whakamānawa, tūhāhā i tō tātou reo o ngē kāmehameha. Ā, kia mōhio mai rā koutou, arā noa atu ngā umanga, arā noa atu ngā uepū, arā noa atu ngā rōpū, e tautoko ana i te kaupapa. Ko ngā mea pēnei me te Tāhuhu o te Mātauranga tāku e kōrero ake nei. Ko Te Puni Kōkiri anō hoki tērā e kōrerohia ake nei. Ko te whānau āwhina, arā, ko te Rōpū Plunket, tērā, te whakamihia ara e tātou. Ko te umanga o KE Design tērā e tautoko ana i te kaupapa. Ko te kupu o te rā tērā e rere maninoha noa iho nei i runga i te pouaka whakaata tērā e hāpai ana i te kaupapa. Ko te reo irirangi o Te Āti Awa Toa tērā e whakapāho tika atu ana, e whakapāho mataora ana, e whakapāho arorangi ana i tā tātou hui ki te motu whānui i tēnei wā. Ko te pou tāpeta o Aotearoa, Niu Tirini, tērā e tautoko ana i te kaupapa, arā, ko te kāhui tika tāngata anō hoki tērā i te iwi e tūhāhā ana i te kaupapa o Te Wiki o te Reo Māori i tēnei tau, nō reira, kia kaha te whakahahā, te whakamihi, te whakamanawa i ērā rōpū katoa. Ā, kia mōhio mai rā koutou, e whakapāho mataora ana anō hoki tēnei huihuinga Mā te ipurangi, arā, mā te pae tukutuku o Te Taura Whiri i te Reo Māori, dubdubdub, ira kati Te Taura Whiri, ira kati govt, ira kati NZ, nō reira i te iwi, mehemea kāore anō koe kia panipani i te kanohi, e pai ana. Kei te kitea tonu koe e tō iwi, e tō hapū, e tō whānau i tēnei wā tonu. A kāti, kia huri ake ki te kaupapa i kōrerohia e Ruakere mō te waka reo Māori nei, e kīia ana arā noa atu ōna kaihoe, Ko tātou katoa tērā. Tātou te whakahioto tahi mai nei e tēnei ata, tēnei ka mihi. Ā, mā hea mai i te toi hau, mā hea mai i te toi hau hou o Te Taura Whiri i te Reo Māori, hei pākarukaru i ngā kōrero ka whakaputaina e Te Taura Whiri o te Reo Māori mō te hui nāna ianei tātou i whakakotahi i tēnei ata. Nō reira, nā Te Aute i pākarukaru, ka riro mā Tīpene e whakahoki. E kīa ana te kōrero kia whāia tonu rā ko te urunga o te rā ki runga Hikurangi ki a Hinematioro. Ko te uri tapairua porourangi nāna i āki mai ki waho, ko ngā rangi kahiwa, ē, ko te kani a Takirau e puta ai te kōrero ehara taku maunga i te maunga nekeneke, He maunga tū tonu e te iwi o Te Toihau o Te Taura Whiri i te Reo Māori ko Tākuta Wayne Ngata. Kia kaha te whakahaha! Ā, kei te whare tēnā koutou, tēnā tātou katoa. He kara, ā, ka hoki ngā mahara ki ngā kōrere kōretia rā e tōpā ai. Te huihuinga o te pakeke ki roto i tēnei whare tonu nei, ā, te kōrero, te kōkiri i ngā kaupapa, ā, mō tātou, te Māori, otirā mō tō tātou reo. Ka mihi. Otirā kei ngā kanohi ora o rātou mā. Ā, tēnā koutou, ngā waha kōrero i tō tātou reo, i ō tātou reo. Huri, huri tō tātou whare. Me kī pēnei te kōrero, nā e rima I tūreiti ai tātou i tata nei. Ehara i a Penny. Heoi anō, ā, mā Irima anō a e whakatere ake. Ka mihi ki a tātou mokopuna. E nei nei, e la la, ā, nā rātou tātou i whakatau ki roto i te whare. I tō rātou whare, tō tātou whare, whare e arohanui nei ki a tātou. Nā reira, huri tō tātou whare, tēnā koutou. Nō te ao hou ahau. Pēnei nā, ka haria mai te pepa hei pānui māku, hoi anō, i mau i runga i taku waea, kei te kimikimi ake. Ā, me te mea nei, mahue i au aku mōhiti roti i te waka. Me mea ka hapa aku kōrero, ā, nā tētahi kē atu. Nā reira, tēnā koutou. Ā, kei te haria mai e, e Tere Inaani. Kia tere e Tere. Kei te pai, kei, kei konei. Hei te mea ka whai au i ngā kupu, engari, Ā, kia pōhehe mai koutou, ā, he momo iho te tangata nei. Ā, kua kōrerotia ngā, ngā kōrero, Mō te whā tekau tau tātou e kōkira nei tēnei take kei te koka Iritana. Ā, ka mihi ki ngā kaupapa nui i hua ake ai, ai ērā kōkiritanga. Ā, nō te, te wā tonu, ā, I whakarewahia ake nei tēnei mea te rā ā, o te reo Māori i kōrutia rā e taku pae. Ka huri ko te rā hei wiki, ā, taihoa nei kia tau. Ā, ko tātou, ā, ko ētahi o tātou ko pērā, ā, kei muri tonu ētahi, ā, taihoa nei. Nā reira, ā, ko whā tekau tau, Ā, tātou e whakanui ana i tēnei mea te Wiki o te Reo Māori. I runga anō ā, i te, te kakari, i te kōkiri, i te kaupapa. Nā, ka haere ngā tau, kua hua mai ngā momo āhuatanga hei whakanui, hei whakamiha mā tātou. Kia kaua Tātou e noho katoa i te pōuri, awe tēnei me te whawhai. Engari tērā te hua e kite ake ai, e hua ake nei tātou i roto i te whare nei, ā, me mihi rā ka tika. Ā, nā reira, kei pōhēhē koutou i tīkina atu tētahi whakaahua, ētahi whakaahua hei tohu. Nā, kāre pea te kite atu, whēnā. Mōhio. Ai, te mōhio, kei te mōhio tau te te whakamahi nā mea ra. Wheno, uh, Ko Whina me te mokopuna, me tana mokopuna. Tīmata nei te hīkoi, hei te mea ko te hīkoi mō te whenua anake te take, engari mō te reo, mō ngā kaupapa Māori, mō tātou tonu. Ko taua hīkoi tonu tērā, ko ētahi o koutou, ā, i hīkoi. Ā, me pēnei pea te koro me hīkoi tonu koutou. Bueno. Taihoa. Ā, i hīkoi. I taua hīkoi, kei te hīkoi tonu tātou i taua hīkoi, rā kē he whā tekau tau neke atu kei mua tonu i a tātou hei hīkoitanga, hei omanga mā tātou. Nā reira, Ā, ka mihi ki tērā kaupapa, ki tēnei whakaahua e tohu nei, e tohu nei, ā, i te whakaaro rangatira, i te whakaaro hoki o ō tātou rangatira o te wā. Ā, tae noa, ā, ki tēnei o ngā whakaahua ka hurihia, Ā, hei te mea ko te ao hou, engari ko te ao e noho nei tātou. Ko ngā hua o te kakari, ko ngā hua o te whawhai, ko ngā hua o te kōkiri i ngā kaupapa mō te reo Māori, tēnei e tipu nei, tēnei e rea nei, tēnei tātou e kōrero Māori nei ki a tātou anō, Ki a tātou tamariki, ki ō tātou mātua. Me pērā tātou. Ka tika. Nā reira, ka mihi ki ngā tohu nei. Hei aha? Hei tohu, ā, i ō tātou tūmanako, i ō tātou wawata, i ō tātou mahara, hei tohu anō hoki, ā, i ō tātou, i ā tātou mihi nui, Ā, ki tō tātou reo, me kōrero. Me kōrero. Nā reira, ā, ka nui ngā mihi ki a tātou katoa, ā, ko Whaiti nei ki konei, ki Waiwhetū, ā, ki te whakanui i tēnei tūāhuatanga. Me te aha, ā, ka mihi hoki, ā, ki te hunga, kawe i ngā kaupapa ki mua tonu a i te whare e noho nei waku rangatira nei. Ka mihi rā ki a kōrua Te Ururoa, kōrua ko, ko Penny. I kawea ki reira e koutou Te Atiawa, kia hoki ngā mahara ki a Hana, kia hoki anō ngā mahara ki te hunga E kīa nei ko Ngā Tamatoa, ko Te Reo Māori Society, ā, ko ētahi, ā, e oreore tonu nei ko ētahi kua riro. Kei warewaria tātou. Ā, ko te mahi nui i mahia rā, ko ngā kaupapa i whārikihia ki mua, ā, i te kāwanatanga, tēnā koutou, ngā tari kei konei te rā nei. Tāhuhu mai, Ā, Plunket mai, ā, kei wareware i au ki te au i te pirihimana, pirihimana mai, ā, Pāho mai, ā, koutou katoa, koutou katoa e, e kaha nei, e pakari nei ki te kawe i tēnei kaupapa. Nā reira, ā, ko taku mihi whakamutunga, ā, Ki, ah, ki te Erimane. E hei te mea ki a ia ake, engari, ah, ki ana nui, ki ana rahi, ah, na ratou, i pikau, te kaupapa i te wa, i a Matutaera. Ah, Koia tonu tērā i noho ai hei ringaringa mō tērā pāpā anō o tātou. Ā, kia Tīmoti, he kaha tonu nei, e kaha tonu nei. E a Patu, ā, huri mai ki tēnei kua riro nei i a tātou. Hoena, ahakoa riro, kei te oreore tonu Wana kupu, wana tohutohu i wae nui i a tatou i tenei ra, a haanga no tana whanau engari tatou katoa nga uri wana korero. Nga uri wana korero, ka mihi ki a tatou katoa i roto i te whare nei. Tena koutou, tena koutou.

Āhua tū te ā koroua e te wā i te kore pepa. Engari i te āhua tonu o te Māori he koi te hinengaro, ka taka mai he kōrero ki a ia, ā, me te whiu anō hoki i ngā kōrero waenganui i a Te Aute me Tīpene. Ā, me taku pātai anō hoki, ā, he aha hoki tērā tikanga? He pai ake te haere ki te kura Pākehā pēnei i a au nei, Tāmati, kāre au i haere ki te kura Māori, haere au ki te kura Pākehā. Nāi, tōtika anō taku whakatipu. Hoi anō kia hoki ake ahau ki te iwi, ki te whakarāpopoto i ngā kōrero i rongo au i te ata nei, i roto i te pōhiri, a tīmata atu i a Kura Moeahu, tākina e ia ngā karakia e.

I a ia i roto i tērā o ngā mihi ki te hunga mate, ā, ka kōrero anō hoki e ia mō ētahi o ngā rangatira o mua, nā rātou te reo i kōkiri i roto tonu i tēnei whare. Ko tā Hēmi Hēnare tērā, ko Hēnare Tūwhāngai tērā, ko Ruka Broughton pakeke tērā, i roto rātou i tēnei whare i te wā e huia ana te take nei mō te reo. Ā, muri mai i a ia, Ka tū mai uh, ko Ruakere Hond. Ah, me tana kupu matua i puta, ko Te Arewhana. Tana ingoa karanga mo Eri Mahenare, me tana whakamārama, e harakau uh, mo te tupu o te tinana, mo te roa rānei o te ihu, tētahi atu wāhanga rānei o te tinana, engari uh, mo te kore e makere atu o te kōrero i te hinengaro. a Koeri mā tērā. Ā, me tana wero anō hoki ki a Wayne me te Minita, ai a Te Ururoa, a Kia Mataara rāua he mahi nui kei runga i a rāua. Ā, ka whakawhiti te rākau kōrero ki a Ruka Broughton, pakupaku. Ā, me tana mihi tuatahi ki a, ā, ki a Ranga Mītai, ā, e takoto ana tana tinana i tēnei wā i raro te take o tōna maunga, Maungārangi, i te marae o Te Rere i roto o Te Whakatōhea. Tērā kuia kaha ki te kōkiri i te kaupapa o te kōhanga reo, ā, ko Ruka hoki tō rātou kaikōrero. Ā, ko Peeni Hēnare te kaikōrero whaka, whakamutunga o tērā taha, hei tū ki te whakahoki ngā mihi. Anei anō a Julian Wilcox.